Yɛhwɛ history bi na mine no ɔkyerɛm sɛdeɛ Nkoranza tee ne ho firi Takyi mine ne sɛdeɛ Asante eh Nana Osei Tuo a ɔte so deɛ ɔtɔ so mmienu ne wɔfa anaasɛ panin a watwam.
Woada wo ho adi akyerɛ ahwɛfo no. Me din ne Nana Obeng Appiah Hene. Meyɛ Nkoranza Nkwaben Appiah dadeɛ hene a mete Nkoranza borɔno anasɛ Nkwabe borɔno frɛ no Yɛboasa ɛhɔ na m'akonnwa da a yɛfrɛ no Appiah nti m'abusua no din de Appiah dadeɛ a yɛte Nkoranza Nkwaben borɔno a yɛfrɛ hɔ Yɛboasa. Ɛhɔ na mifi.
Na yɛka sɛ Nkoranza a, wɔdɔrɔ ma Nkoranzafoɔ, edin Nkoranza no asekyerɛ ne sɛn? Nkoranza abakɔsɛm no deɛ, ɛyɛ deɛ a yɛn nyinaa yɛnim na yɛte, na ɛtɔ da bi a amammerɛ kwan so, sɛbe wo maame anaasɛ wo papa, yɛnnyina adagya so Ɛnde nsɛm kakra a ɛyɛ yɛn ni mfa nkwadaa nsa akonnwa a ɛyɛ bafopem akonnwa no ho ka a, ɛwɔ sɛ wogya bi. Te sɛ mpanimfoɔ sɛ ma no ɔhyɛ aseɛ ansa na wɔreforo. Ɛna nsɛm bi wɔ hɔnom a woka a ɛbɔ kuro, ɛde yaw ba, ebi nso so ɛde animuonyam ba. Na adeɛ a yɛnim nyinaa ne sɛ ɛyɛ. Nana Adu Donyena a ɔyɛ Amakom hene nua anaasɛ ne wɔfaase na ɔde n'abusua bɔ amantuo sɛ ɔba bɛpɛ baabi atena. Sɛ bi ɛtɔ da bi a mpaninfoɔ sɛ anini mmienu ɛnsene bɔɔ mu na na yɛnim mpaninnie a na ɛwɔ wɔn ntɛm a wɔhunu sɛ deɛ aduro no deɛ wɔ sɛ ɔpɛ baabi na wɔn nso so ɛkɔkyekyere ne kuro. Ɔne abusua a ɛka ne ho no ɛbɔ anantuo firi Kumasi Amakom. a yɛbɛduruu baabi a na yɛfrɛ hɔ Kɔdeɛ. Ɛhɔ na Nana Kwabere Kɔdeɛ, ɛhɔ na Nana Adu Donyena a ɔdi kan no sɛ wɔkɔ akuraa. Nti hɔ no na abusua no hunu sɛ akandifoɔ a ɔde wɔn kɔ no na sɛbe wɔayera mu no. Nti saa deɛ a obiara nkɔ ne deɛ. Ɛno nti na yɛfrɛ kuro no din Kɔdeɛ. Obiara nkɔ ne deɛ. Yes. Na sɛ abakɔnfo a wɔbɛtena mpa na wɔbɛto saa kɔ. Saa. Ansa na wɔn nan mu ade bɛduru baabi a ɛfrɛ hɔ Soaduro. Ɛhɔ no na ɛno nso wɔ Kwaeberɛ hɔ ara. Na kyerɛ sɛ Nana eh, Dodo Nyina ne ne dɔm no nan mu ara na Nana firi mu no ɛna ɔhene Nana baako a wɔdi ɛne ɛfrɛ Nato ɛnyɛ Bafo Pem ɛna wɔdii kan ɛde abusua no nanteeɛ. Nti Ato no nso so Edii mu ara kooe ara de beduruu baabi a ɛfa so yebedu Nɔnkorɔ Nkwanta. Ɛhɔ no, na ɛyɛ Moofoɔ na na ɛwɔ hɔ. Ɔno wɔn kooe a ɔdi wɔn so a wɔgyee kuro no. Nti ɔno nso n'akyi na Bafupem nso so bedi abusua no anim de beduruu kuro a nnɛ yɛfrɛ no Nkoransa. Na ɔbɛtoo nkɔkora a na yɛfrɛ wɔn Akora Mpɔfo, Akora Adasi ne Akora Kisi. Saa nkɔkorafoɔ yi na wɔyɛ abɔfoɔ. a na wɔyɛ ha de ma church da berɛ borɔma nso hene nti nana no wɔn yɛ dɛ ɛtenaeɛ ɛsiane sɛ nipa deɛ wokɔduru baabi a na nipa a ɔbɛgyew no ɔno na yɛ dɛn ɛtena ɛne nti amammerɛ ne amanneɛ a na saa nkɔkorafoɔ no ɛyɛ no wɔn wɔn asuoma no wɔn yɛ ɛde boa ɛne nti ɛnam so a na ɛnam so maa sɛbe na afe biara no Na yɛ bafo pim na ɔkɔ ne Borɔman so hene kɔ kɔsom. Nti afe bi a ɔɔkɔ a sɛbe obi nim deɛ ɛsiiɛ a ɔka akyi kakra na Borɔman so benkum hene anasɛ ne nifa hene a ɔyɛ Foru kurom hene na ɔyɛ Teteman hene ba. Ɔhyia no na ɔse adɛn na wakyɛ sei? Fisɛ na ɛwɔ deɛ a ɔde kɔ na ɛde ayɛ amammerɛ no. na wɔbɔɔ n'asom. Sɛbe wohwɛ Santehene ba na na ɔbaku ware a odi kan na ne ba ne bafo pem. Na sɛbe wobɔ ɔhene ba asom nya ɔhene bi ase Santehene ba deɛ a, na kyerɛ sɛ na woanyɛ no yie. Nanso Nana ɛkɔduruu afahyɛ no ase no, Boromanso hene teeɛ no, ɔpaa ne kyɛw kasa kyerɛɛ no. Naaso sɛbe mber aduasa a, deɛ yɛde yɛ wo a yɛ wo ye, yɛde yɛ wo ya no yɛnnyɛ awofo ayɛ a oemmfir wo tsir mu da. Ntsi ɛma ayɛ nana ya. Yes, ɛyɛ ne ya sɛ sɛbe ɔhen ba mu a, na sɛbe wo sɛɛ no hwan? Sɛbe sɛbe mpanimfoɔ sɛ aboa bi adɔ sradeɛ a osua prako, na santeheene ba mu a, na wobɔ n'asom deɛ. na nnyɛ ade a wɔde bɛkyɛ. Ntsi afe biara no, na yɛwɔ ade a na Tekyima anaasɛ Bonoman so hene de kɔma Sandehene. Ɛno ntsi na wɔma no sika futuro. Wɔma no sika futuro. Ntsi sika futuro no a Bafo Pima so ɔde kɔ no, ɛna ɔno da ne n'atoduro. Sɛ fɛ kane no nso so, sɛ na ɔhene bɛdi atoduro brɛ wo a, na kyerɛ sɛ wasu awoko. Yes. Ɛna ɛnam so maa ne poku ware. Kadakia a ɔdi kan ne Bonoman so hene bɛkoeɛ, na wɔsɛee n'ahennie no nyinaa, na wɔkyɛɛ ne nsaase mu mmiɛnsa, ɛna ɔde mmienu maa ne ba Bafupim sɛ wɔntena so, na ɔde baako maa Techiman hene. Nti sɛ wobisa me kakra a menim ɛfa Nkoransan hene abakɔsɛm ho a, Deɛ menim no no, ne sɛ ɛfiri adebɔ ahyɛaseɛ kane tetete pa ara na Santene bɛtwi faa Abonomaa so so gyee saa nsaase yi nyinaa de maa ne ba Bafo. Yes, ɛyɛ nɔkorɛ sɛ be mprɛ aduasa kane deɛ deɛ nti a yɛko nyinaa yɛ asaase. Ɔhene no te mu wie ɔko na ɔbubu aprɛ wie a, Wɔ asadeɛ a ɛwɔ asaase no mu na wafa, nti wɔn no ɔhene no ne hemmaa koraa no santehene ko kyee no, saa berɛ no, yes, ɛde wɔn yɛ dan kɔ, nti daa berɛ no na abronkyɛmpem no ɛguiɛ, firi sɛ sɛ obi bɛko na ɔkye wo hene deɛ a na kyerɛ sɛ wo kuro no wagu no, nti daa berɛ no w'ahoɔden wɔ he? Na afei sɛ wotumi ne no koeɛ na ɔtumi gye wo kuro no die a, na na nka abɔdin a ɔpɛ sɛ ɔbɔ ho tumi a na wotumi bɔ. Nanso ɔbɛko kye wo agye wo kuro ne wo nsase yɛ dɛn afiri wo nsam. Ɛno nti deɛ wode hoahoa ho sɛ ɛwɔ wo no, ɛnni hɔ. Ɛnti animonyam a ɛwɔ mu nyinaa no bɛsii bɛdi nkoransa hene Bafo Pim hɔ de bɛsi nnɛ. Ɛna Bonoman mu ha no. Ɔhene biara nni hɔ a ɔwɔ asase sene nkwansaman hene. Ɔhene biara nni hɔ ɔwɔ asase sene ɔhene biara, ɛfiri ɔne sɛkyɛdoma ase na ɛbɔ hyeɛ, ɔne ɔfe nso, ɔne mampɔn bɔ hyeɛ, ɔne mampɔn bɔ hyeɛ ase na ɔne Techiman hene abɔ hyeɛ, ɔne ɔfe nso ahyeɛ no. Sɛ wode w'ani fa Nkoranza kuro bi hɔ a, yɛfrɛ no Dompass, nsuo bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no. ɛɛ Poro anaasɛ Mantukwa, kuro bi wɔ hɔ. Ɛhɔ na ɛyɛ hyeɛ no. Ɛnteɛ nkuro bi koraa wɔ Ɔfeese kwan no so te sɛ Danso nom nyinaa no. Ɛhyɛ Nkwansa ahemfo no bi ase, yɛfrɛ no Atekoana hene. Ɔno na sɛ sɛbe ɔhene firi mu a, ɔno na ɔsi hene wɔ hɔ ɛde ma Ɔfenso hene. Ɛna ɔne Mampɔnso so yɛ nkuro wɔ ha, yɛfrɛ wɔn Akyinemabrɛ. Nkuro bi wɔ hɔnom, ɛhɔ nso so, ɛhɔ na ɔne wɔn ɛko ɛbɔ hyeɛ. Ɛna Nkoransa ɔne Mampɔn hene koeɛ, ɔne Ɔfe nso hene koeɛ. Kyerɛ sɛ Nkoransa hene deɛ ɔnyɛ akofoɔ ketewa a ɔbɛtumi aka n'asɛm. Mɛtumi aka sɛ sɛ woyi Asante Kingdom no nyinaa, woyi Yewura Asante hene firi hɔ a, ɔhene biara nni hɔ a ɔka ɔwɔ Asanteman mu a ɔko sene Bafopim anaasɛ Nkoransa man hene. Asante hene ba, ɔko papapapapa. Ɔne Abaase hene koeɛ, ɔne Gyaman hene koeɛ. Ɔne Bana to so koeɛ, nti ɔyɛ ɔhene a ɔko yɛ de kɔduru Gonja. Nti ɛfiri ha de kɔsi Bas a nkurotoɔ a ɛsɛ Nkwansa hene ase yɛ 267. Ɛnyɛ nkuro ketewa. Nkuro ahanu aduosia nson
de firi Adawadawa. Ebi fi ha de kosi kura frɛ Nkyerɛdɛ so a ɛfa sɛ ɛyɛ nkura bobɔ hyeɛ no nyinaa. Nti Nkwansa hene deɛ ɔnyɛ ɔhen ketewa a sɛbe ɛwɔ sɛ yɛka n'asɛm a yɛka ne saa kɛkɛ. Ɔyɛ ɔhempɔn a sɛbe ɔsan nso so wɔ tirimdɛ. Sane sɛ sɛbe woyɛ Ɔyokohene piesie, woyɛ Sanzehene piesie deɛ a sɛ wodi tirimdɛ. Ɛna ɛto deɛ ɛdena wo papa wɔ sika, wo papa wɔ animuonyam, wo papa wɔ dɔm. Obi ka sɛ ɔno bɛko koraa a, ɔto papa din koraa a, sɛ sɛ ɔbɛbɔ hu. Saa na teɛ. Nti Nkwansa hene deɛ, ɔnyɛ hene ketewa. Saa na teɛ.
Sɛdeɛ Dɛmahɛnɛ ka no, obi ako agye nsaase awie no, kane na ɛyɛ ɔko na ɛkɔ. Na kane no ni a, anka deɛ ɔyɛ yi, anka ɛmfa ne ti ba bɛhyia Dɛmahɛnɛ. Kane no, anka ɛde ne ti aba bɛnhyia oo, na ne ntim gyakari koraa na ɔtɔeɛ oo, na ɔno a na n'ani yɛ dene, Na wɔkasa a obi nka bio. Opue na Asante kura yom ahyɛ no no, Asante di ne so nkonim. Yeah. Na wo dɔ maa di kuro a gyem gye, wo a wo nam a wo sa te sɛ ɔbaa. Na wo ba te sɛ nka wo kyere nyɛ na. Wo wo kyere ketewaa bi. Nanso asomdwoeɛ hene, the world peace ambassador, otumfoɔ, wɔpɛ nkabɔ mu, ɛnyɛ ntɔkwa nti ne wɔbaeɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana bɛfa no ntoma pa afira na Asanteman nso afa no ntoma pa ayɛ dɛn? Afira. Nkoran dza obi na akwa esa na wɔagye nsaase abɔ no mu, kan yɛkɔ ɔko a yɛbɔ wɔ ɔman no a nsaase no yɛgye fa mu nneɛma. Ɛna ɔse, Me yere ne me mma a mowɔ Amako mu deɛ mede mo ba abɛtena ha. Nti Amako mu hene, ne nua ne nkoran dza hene. Santen hene Ipiesi ne nkoran dza hene. Nti obi de nsaase ama ne yere ne ne mma a, na ɛberɛ no aduru a, wo a waba akyire ayɛ, wakɔ akɔsua book a obi na atwerɛ de ato hɔ Woreba abɛkyerɛ amammerɛ ase. Na deɛ ɔte sikadwa so a sikagya sane wɔ no so kasa kyerɛ baabi a ne nsase kɔ ka, ɛka Asante abakɔsɛm, deɛ obi nnim Asante ase a, gye sɛ ɔno na akyerɛ aseɛ, wɔne wɔkɔkyerɛ ahene ɔsei tutu aba bio. Wo na wobɛkyerɛ Asante ase. Politics yɛmfa nyɛ Asantesɛm o, yɛmfa nyɛ amanyɔsɛm o, politics ne amanyɔsɛm, yɛmfa nyɛ ahensɛm. Amanyɔsɛm ne ahensɛm, abirabɔdeɛ kakraka aba mu o. Enti Dɔmahene no mmrɛ ne ho ase na ɔmmra na ɔmmɛsom na ɔnsua adeɛ na ɔnyae book no a wakɔsua no parliament no ayi saa ɛhɔ no deɛ ɛkeka ho no wɔmfa saa book no I know my right I put it to you na wɔte hɔ no a wɔyɛ no ɛnyɛ ahensɛm oo yɛwɔ ahensɛm ɛne yɛwɔ amanyɔsɛm ahensɛm ne amanyɔsɛm abirabɔdeɛ no ɛso me nua yɛmfa nsi ya na yɛnya wɔn akyirideɛsɛm ka sane sɛ woka sɛ ɛɛ yɛse kasa dodoɔ wɔ yi Mfomsoɔ yɛ den wom. Woanhwɛ a ne yɛakɔka asɛm a ɛni kwan sɛ yɛdɛ yɛka. Nanso wɔ soro wei ɛrehata wɔ ɛsi yɛ sɛ yɛbɛsɛe deɛ a yɛretwɛn ne sɛeɛ. Ɛnna nsae ne deɛ yɛresom sikadwa asom santehene kɔsi yɛn nyinaa yɛbɛwu akɔ. Yɛbɛwu akɔ. Piaw.
Ɛm o, ne yɛ sɛ Nana ɛbɛyɛ odwira bi. Ɛno woate ho asɛm. Me nua, odwira deɛ sɛbi yɛntumi nkɔm bebree nanso ɛyɛ amanneɛ yɛbɛdwira Asanteman ho abosom ne ahonhom a yɛde kɔ ɔko kɔgye Asante besii hɔ nyinaa. Bere no duru a yɛbɛfrɛ wɔn nyinaa ne ayɛ amanneɛ ne amammerɛ sɛ fata ne yɛapepa Asantuma ayɛ fi ne yɛahohoro Asantuma afi mmusuo ne sɛn biara yɛaprapra ne nyinaa ayɛ dɛn afiri hɔnom na ɛno nso yɛduru hɔnom a yɛgu so ara yɛsua ho nimdeɛ ɛduru hɔnom na agya bere wɔ mu a yɛba abɛtena afidie koro yi ara so na moto mo nsa so frɛ yɛn yɛbɛba na yɛn nso yɛaba abɛkyerɛ yɛn adwene nti amanneɛ ne amammerɛ deɛ Daa ne daa nyinaa, dua na adehyeɛ bɛdi ako. Adumasa TV, ɛhɔ na no kɔn no wobɛnya ayɛ dɛn ɛde afiri. Ɛɛ me nua bɛma GH Kana, ɔno nso so ɛbɔ wura amammerɛ mu kakra, social trend ne ɛɛ all the social media handles wobɛhu no wɔ hɔ nom na wo nso so woasua adeɛ ɛde afiri hɔ. Yɛnim adeɛ, afei na yɛresua. Mpaninfoɔ se yɛpɛ a yɛbɛhu no nti na yɛkyekyere boa, sɛbi. Ɛnti yɛ kasa no yɛ ka na mfomsoɔ bɛ mu a na ade ayɛ dɛn? Wode akyɛ. Yɛ comment section wɔ nim sɛ mobɛdi yɛ atɛm, ne nyinaa yɛ akyiri akɔ yɛ ati kɔ asɛm. Nanso yɛ wura bɛbɛtwa dwira yi deɛ, Yɛbɛsrɛ sɛ obiara ntoto ne nneɛma yie. Adumasa TV wɔ YouTube, Facebook, TikTok, baabiara bɛhu Adumasa TV wɔ hɔnom. Ɛhɔ na aduane adehyeɛ. Ɛɛ, megye m'adwa da biara na me nuabarima nso, nnawɔtwe biara ɔto ne nsa frɛ me so a meba wɔ GHEKana TV na wasɔskraibe dwumadie no, wahyɛɛ dwumadie no nso so ama dwumadie no ayɛ fɛfɛɛfɛ da ne da nyinaa. Deɛ yɛnnim no, ɛno na yɛba abɛwesa agu hɔ. Obi mfa Asante anim nyɛ fam berɛ a ɛbɛma no afa ne ho adi. Sɛbi wɔma yɛ kwasea nim deɛ ofiri ha nso so akɔ yɛ president anaa wakɔ akɔdi man hene wɔ obi kuro so ɛne Asante. Anyansafoɔ nko ara ɛna ɛwɔ Asante mɛda mo ase.